Tun chumah hianin hei kan hmuh ang hian kan hmaa kan hmuh ang hianin Pre-school bik atana Teaching Learning Material chungchanga sawihona hun kan nei dawn a, entirna kan ti zawk ang chu. Hetah hianin kan hriat angin Pre-school chu Playway method kan apply thin a, Child Centre kan ti a, Activities a ngai tam a ni. Naupang kan hriat angin an te ah hianin an chhiar a, an hriat mai ni loin An hmu a, an khawih a, an an thiam khan a chiang tih kan hria a, pre preschool teacher ho chuan kan hre chiang em em a ni. Tuna min ngaithlatute zingah hianin preschool teacher kan awm lo a mai thei a, kan la ni tur te pawh kan ni thei a, tin nu leh pa tan te pawh a tangkai zawk beiseiin heng hi kan rawn siam a ni a. Kan hriat angin sawr sawrkhar school han ti deuh bik ila thenkhatah chuanin i. Teaching Aid chungchanga buaina harsatna kan nei nual thin a, chumi chu ti reh tur chuanin sum tam tak ngaiah ngaihtlatna kan nei thin a ni. Kha kha kan ti bo dawn a ni, tun tumah hian teaching learning materials hi low cost, no cost kan kalpui dawn a ni. Man tlem zawka naupang zawng zawngina nuam ti taka an zirlai an zir theih kha kan duh dawn a, chu lampang chu kan hawi dawn a ni. Naupang reng rengin lehkha an zir dawnin preschool-ah chuanin School an kalh a, va zirtir tawp kha kan tih tur a ni lo tih kha kan hria in a rinawm a. Khami hma khan zirtur tam tak an nei a ni. Physically, mentally in an mahni kha develop tur an ni a. Develop, an in develop na kha a ngai nasa em em a ni. Khalai hunah khan chutah chuan in, umm, chu laiah chuan in ih, Activities an mamawh a, tin Teaching Aid an mamawh a ni. Khalai kha a hmasa berah chuan naupangin school an lo kal hianin one two three ziak rawh, ABC ziak rawh kan ti ngawt tur a ni lo. Thil thiar hrian pawh an la thiam lo a, anmahni mother tongue ngei pawh an la hrefiah lo a ni. Chuvang chuanin zir tur tam tak an zirna pui thei turin kan lo kaihruai dawn a ni. Chumi tan chuan thil thliar hran, pattern, kan ti a, a pawimawh em em a, engtinge ka thliar hran tih rang kan ti thei ni, mahse kan bul velah hianin teaching aid tam tak a awm tih kha hria ila, a hmuh pawh a harsa lo a ni. Chung zingah chuan haw te mai hei dispo cup, disposable cup, Kan hmu a ni. Tlawm kan hria, bitin hmuh phak a ni a, tihian rawng kan hnawih a. Hetia ang hi pathum kan nei ta a ni. Pathian chu thil lan dan, thil awm dan tihna a ni mai a. Hei heti hianin kan print chhuak a, kan hmu em aw, kan hmu fiah thei em aw. A hmasa berah chuan a eng hi a zangthal zawngin a awm a, chuan a dawt ah chuan a pawl hi a khai khup a. A sen pawh a khai khup a ni. Hei hi thil ho te ni ang a lang a ni a, mahse zirtirtu zawng zawngin kan siam thei a ni. A man hi a tlawm em em a, khawi hmunah pawh kan hmu thei a, tin heng kher hi hman tur tihna a ni lo a, kan awmna a thil awm eng emaw remchang kha hetiang entir nan hian kan hmang thei a, tunah chuan a awlsam avangin hei hi ka rawn hmang a ni. Kan hrethiamin ka ring a, nu leh pa kan ni emaw, zirtirtu, pre zirtirtu kan ni emaw, Pre-school a thawk te tin school neitu te kan nih chuan heng hi a hmasa in naupang zirtirna tak tak an text book an zirtir hma in kan pe tur a ni hetia ang hi chuan chutah chuan an hriat na a lo develop dawn a ni heng hian an thil hmuh kha a tak in an hria ang a an hre nghet dawn a ni thil reh reh kha a ngai reng a an en na atang khan in awmze awm in a in rem a ni thil kha tih kha an hre thiam dawn a ni Chuan chumi dawtah chuan hei hi ni leh ta se hei lehkha chart paper mai mai ah ti hian colour paper ka chep a sketch pen in a kal kawng ka rin a ni. Naupang hianin an taksa pawh school an kal hlim hian preschool an kal hianin ahh Engti nge niang, an taksa zawng zawng kha a man la balance thiam lo a ni. Chumi piah lamah an kut hmawr an messel ta te tak te te te pawh kha an la hmang thiam lo a ni. Lehkha i pawh thler tir pawn a ngilin an pawt thler thei lo vang. Hei hi han chep teh i tih pawn an chep thei lo vang. Chutiang an nih lai chuan ziak phei chu engtin mah mawi takin an ziak thei dawn lo va. Khami problem solve tur khan Pre-school teacher chuanin a naupangte a kut hmawr chakna a zawng chhuak thiam tur a ni a, chutiang atan chuan hei hi ka sawi ang khan chart paper mai mai mai mai han ti ila a tangkai em em a, vawiin ahan kan materials te hi a to pawl pawh chart paper a ni tih kha kan sawi leh lawk a ni, chart paper a ni a hei hi pawh color paper a ni a, tan kan dah ang hei a A colour in ang kha kan hrilh thiam tur a ni a, hemi zul zui hian ti hian an kal tir ang a, naupang khan thil zul te, thil awmzehawm a kalpui te a zir thiam tur a ni, a hre thiam em em tur a ni. Chu chu thil harsa leh hmuh harsa a ni lo va, hei hi chart paper kher lo pawn paper a four paper te kan zirlaibu pawhthlak atang te pawhin kan siam thei a ni. Maw a harsa lo hei hi. Tih kha ka sawi duh a ni. Chuan a dawt leh ah chuan hei hi hei lehkha khawng lehkha khawng zai kuak a ni a, dawr ah te lehkha khawng ka dil kual a, kei pawh in tin kan thil parsal chhia te ka hmang tangkai a ni. Kei aiin i hman tangkai tur tha zawk pawh in hre mai thei. Hei hi chu entirna kan tih tawh ang khanin khatiang khan in hmang anga a kar kan zai kua a. Enge tan nge ni aw kan ti mai thei ni. Naupang khanin words tlem te language te an lo zir thei a. Words tlem teh teh kha an lo zir tan tawh ta ni. Chutah chuanin Hei hi rubber a ni a, hrui pawh a hman thei a, amaherawh chu kan hriat angin hrui chu fimkhur a ngai a, preschool ah chuan lo in awk palh thei, lo in tina palh thei an ni a, kan enpui tha viau hlawm a, preschool ah chuan palh awm thei laka kan him nan hei hi hei rubber a ni a, engtinge kan tih ang tyre chhia, motor ke chhia te pawh a hman thei a, khatiang ni kher lo pawh khan tihian hei kan zai a ang tih khan kan zai a. Ti hian kan rawlh chho anga up a ni mai a, kan la thla leng a down, up. Khatiang khan up and down zir nan a tha em em a, chutiang lo pawh thil tam tak heta tang hian a zir thei a, naupang kut kan lo ti chak pah a, an growth motor te, an muscle te maw kan tih chak rual khanin language zir nan heng thil hi simple tein mi zawng zawng hmuh theihin A tha em em a ni. Chuan this pawh kap bawk kha kan hmang tangkai leh dawn ni. Ih ka hmuh theih thil man tlawm low cost zinga mi niin ka hria a. A te a man pawh a tlawm ih hmuh tur pawh a tam. Hmun tinah a leina kan nei lo nih pawn khawi lai maw a awm mahse a tenawm kan ti mai thei kha kha chu. Ih a mawngah hian tihian colour hrang hrang Ka ka ka hnawih a pattern zir nan bawk leh colour zir nan te a tangkai em em a hei ti hian a in ang kha pahnih te te ka dah a a in ang lo in ti hian ka dah ta teuh mai ni ti hian kan hmu thei na rin awm a heng hi i kan thuah tir ang naupang kha tunah le a colour in ang kan thlang ang kan ti ang. ti hian a colour in ang te kha an thlang mai tawh dawn a ni. Naupang tang khanin tih kha a harsa lo an khawih a lo nuam a ih tin a tih a lo harsa bawk si lo a ti khanin colour in ang ho kha an mahni thiam dan dan khan an hre mang a tichuan colours an hre hrang ang a tin pattern an hre hrang ang a ih nakina pre number concept atan te a pawimawh a language atan pawh a hman theih a ni chuan kan sawi ta tawh bawk ang khanin ih Hemi hi, hemi zawk hi mau bung, mau bung chu khawiah pawh kan hmu thei a ni. Thingtlang khaw tawp berah pawh kan hmu thei a, Aizawl khawpuiah pawh kan hmu thei. Mau bung kher hi hman tur tih na a ni lo a, pipe chhia te a tangkai kan bula mi kha kan hmang thei a ni. Tah chuan tunah Huan thun rawh le kan ti ang a, naupang khanin hei naupang sam chawnna ka hmang a, hemi awm lohna hmunah chuan rubber band te pawh a hman thei a ti khan ti hian huan an thun mai ang. True a hun kan tih chuan true zirtirna kha pakhat ai tam a ni tih an hriat nan te hian huan leh true kha an hmang mai dawn a ni. Thil harsa a ni si lo, tangkai em em an zirna puitu a ni. Tih kha ka sawi dun a ni. Chuan hei pawh hi thingbung Thingbung te mai mai a ni a, hei a lehlam phei chu hei nawr pawh kan nawr mam lo maw? Nawr pawh kha kan nawr mam lo a ni. Mahse naupang tana a him zawk nan a mam te kha chu kan duh a ni. Tah khanin kan sawi tawh ang khan hrui hman hianin Preschool ah chuan tam takah phei chuan hman loh a him zawk tih a ni. Kan hrui hman te kan hre tur a ni a, hei heng hi nylon a ni a, inphuar thei lo a ngaih a ni. Tihian a laiah kan verh kuah a. Ti hianin kan thun tawp mai a, kha kha naupang kut tha chak lo tak tak te an khan puitling tan chuan engmah a ni lo, ho in ti viau mai thei, mahse naupang ziak zir tur tan chuan hei hi thil pawimawh tawp khawk a ni a, ti hian an vet ang a, an vet an vet dawn a ni. Vawikhat in tihtir chinna chuan ti thei an awm mang ka ring lo, three to six years ah khan maw inkarah khanin A vawi khatna ah tih theih an awm ve ding lo a, amah rawh chu ih naupang felfal leh advance deuh te chuan an thei mai thei a, kha kha an ziak an kut a, nakin a ziak an zir hun a puitu tur pakhat a ni tih kha hria ila, chumi tan bawk chuan ti hian hei thingphek ah perek kan kilh leh ta, perek a awlsam ti ru, a awlsam lutuk a ni Chu pawn kan thiam, kan pasal te, kan thian te, kan thawhpui ten min tihpui thei lo nih pawn hmeichhia pawh khan pre-school teacher khan kan ti thei a ni. Tah khan tia ang bawk hi kan hmuh remchan a ni vangin tunah chuan ka hmang anga tia ang hi sam tawnna naupang ina an hman chi a ni a, hei hi hmu remchang lo kan awm chuan kan sawi ang khanin i rubber band te pawh a hman thei a ni ti hian naupang khanin a kaih dawn a ni ti hian Han kaih chin rawh le kan tiang an bat sual nawk nawk ang mahse a pawi lo ni kha kha ti hian an duh dan dang khanin kan bah tir tur a ni. An kut a lo ti chak ang a, an kut tha te a lo ti chak ang a, an kut che vel a lo ti nuam dawn a ni. Nakinah phei chuan a lian zawkah chuan heng hi rectangle te square ten a tih theih a, khami kha naupangin Mathematics zir nan te an hmang tangkai a, ti hian an kut a lo chak deuh zawk nan a aifan thui zawkin aw te pawh kan ti thei a, heti te hian han ti teh te kan tia anga tikhan nuam ti takin naupangin helai hi an zir thei dawn a ni. Chuan a dawt leh ah chuanin helaiah hian hei thingkung lem kan hmu a, Hemi thingkung lem hi kan siamna hmanrua chu carpet chhia a ni. Tho deuh turah kan ngai ang tih kha ka hlau a, khami kha carpet chhia a ni a, helam pang hi ih chart paper leh paper colour paper a ni a, car carpet chhia khan tikhian kan siam a, ih Eng a mawi a naupang tan hmuh a nuam a ni a interesting em em a ni naupang tan puitling pawh kan phur thin a ni thil mawi kan hmuh chuan tah khanin hetlai hian one ka bel ta awh a hman na tur chu one ka bel a hetah hianin a che a ka che tho a ni a hei hi a lei a kan lei a ni lo a mahnin kan che one tunah one kha eng zat nge kha a kan tia anga one chu hemi zat hi a ni tah khan bel rule one i hriat leh hriat lo hriat nan kan tia anga ti hian huan kan bel tir ang. Tikhanin teaching aid mawi tak heart shape kha kan bel dawn a, tihan two in belnaah two kan bel phei anga three ah heart shape pathum, two ah pahnih tikhanin kan zirtir thei dawn a ni. Zirtirtu tan pawh a nuam a ni, thil mawi tak kan hmuh chuan. Tin, naupang tan phei chuan thiam a awl lehzual a, an tuizawng te a mawi an tih zawng te an hmuh khanim tihanin Chu, hei chu ah kha chuan chu kha kan biltir thei dawn a ni. Tiang khanin i thil harsa engmah zirtirtu tang khanin a awm lo a ni. Chuan he lama mi ve thung hi kan hmu anga bawm kan hmu a ni. Tah hian hemi kan bawm neih hi shuttlecock, badminton khel thin chuan an hria anga shuttlecock bur ruak kat a ni a ti hian kan tuam mai ta. I Hemi hi vang viau tura kan ngai ni mai thei mahse in veng haw lah te khan han kal ula a let rem rum mai ni i a then khatah phei chuan paih fel loin khang kha han khawm ta ula i ti khan kan tuam a mawi tak maiin a lo chhuak a mawi tak kan ti aniang chu mawi tak maiin a lo chhuak a umm chuan heng hi hei hmawlh hmawlh te hmawlh te kha Fabric te, sketch pen ten a chei thei a, cheina kha chu kan thu thu ni se, chei kher lo pawn i hnah lem te maw kan awmna bula zirin hmawlh te hrang hrang chi hrang hrang shape inang lo tak tak te kha i kan dah thei a ni. Chutah chuan heng hi ka colour bawk ta a, ti khan naupang tan one two three mathematics zir nan kan hmang dawn a ni, engtin nge kan hman ang? Hei one ka dah a, tah hian tah hian one a awm a, One hetlaiah hian a awm a, one ah chuan one kan dah ang, one han dah teh ule kan tih ang a, one kan dah ang. True ah chuan pahnih kan la ang a, true kha kan hria a, true kan dah leh mai dawn a ni. Tikhanin ih man tlawm zawk si khan nuam ti takin naupang kan zirtir thei tawh dawn a ni. Zirtirtu tan pawh a phurhawm kan tih kha. Chuan three. Lai hi three a inbel ang ang kham ti khanin kan dah chhoh pui zel ang a, naupang pawn a tirah chuan an hre lo ang, marawh chu an khawih tam khan nuam an ti ve em em thin a, naupang khanin nuam ti takin an zir chho zel dawn a ni, tikhan hei five ah pawh Han ten thleng ka siam a, ih, tin, chumi piah lamah a pawl sang deuh han ngaihtuah ta ila, ih, minus leh plus zirtir nan pawh a tangkai em em a ni. Puanah chuan heti zat hi a awm a, True-ah chuan ti zat hi a awm. Chu chu a pahniha belhkhawm chuan Tree-ah hian a awm a ni. Khan, minus leh plus zirtir nan he thil hi thil tangkai lutuk a ni a, ih man to si lo, awlsam si, tha si a ni kan ti nih chu kan hmang theuh dawn nia, zirtirtute khan kan lo huphur ange, a huphur awm loh reng reng a nia heng hi. Chuan hei hi kan sawi leh ang, he thil hi hei number kan print tawp a, ziah te pawn a ziah thei a ti hian Kan print a a tlangah mau hmawlh mai a ni a, mau tlangah khan tihian one kan beh kan dah a ni. Chuan chu three four kan lo hu phur ange, a siam hi a hu phur awm loh reh reh. Tumna kan neih chuan heng ai tha tha, heng aia tangkai hi tam tak kan ngaihtuah chhuak thei a ni. Uanah chuanin kan sawi tak ang khanin ih tunah uan kan zir dawn a, uan han la teh u kan ti anga naupang kha uan an rawn la mai ang ti hian uan an thil ang. Chu ah pawh uan chu naupang tan khan harsa deuha a ziah a chu heti hian a awm a, Chu chu chuti zat a ni tih a ngai lo. A pawl leh a green leh a blue a awm tlan hian pahnih hei pahnih a nia true a ni. An hre em em dawn a ni. Naupang tang khan zir a harsa dawn lo a ni. Three. Three kan lo nei leh ta te hian pathum. Three, I pre school ah hianin i tam tak chuanin an han lut a, sap tawng kan ngaisang a, a hun a, kan be chawr thin a ni. Mahse, Mizo tawng pawh awards zawng zawng an la hriat loh lai khanin an tang khanin harsatna tam tak a awm thei a, chuvang chuan mother tongue khi i hman tel hi i kan ching a, keimah ah chuan a pawi lo ka ti a ti hian ka hrilhfiah thin a ni. One, two. Three, four, four chu pali a ni a, ti hian hemi hei a blue, yellow, blue, red heng ho zawng zawng awm khawm kha four a ni a, a lan dan chu tiang hi a ni maw? Ti khan naupang chuanin four chu a hre lutuk tawh ang, helai inziak hi four a ni tih a hriat rual khan four kha pali a ni tih kha kan hrilh fiah khanin naupang tang khan a awlsam leh zual dawn a ni. Five kan ti leh ang a. one two three four five keimah chuan tunah chuan hei a awlsam zawngin tikha an ka chhiar ta naupang chuan an ti thei dawn lo a ni zirtirtute i ka sawi duh chu chutah chuan i hmanhmawh lo vang u kan naupangte kha i nawr lo vang u ka ti a ni one two three four, five, tuna ka thil ang hian kan naupangte khan an thil thiam kher lo ang, an rawn thil sual nawk nawk ang, an vawi khatna a ni a, school kha an tan thil thar a ni a, thil zir kha an tan thil thar tih hria ila, chuvang chuanin tikhanin awlsam leh nuam zawkin kan zir dawn a ni tih kha hria ila, chuvang chuan an tana phur rit tur khan i siam sak lo vang u. Chuan colours kan lo zirtir ta ni china kan sawi ang khan colour yellow chu a eng a ni a, hei hetlai hian thil eng ka bel a, tlamah hian hei hi tia ka tihna chhan chu hei hi a phek a, a eng a ni, hei hi a mum a, a hmul thiap thiap a, a eng tho a ni, a dum mava ni ta lo Maw? A hmula a pawng avang khan a eng a nihna a bo lo va, yellow a nihna kha a bo lo a ni. Kan kawrah a ni emaw, kan kan taksaah a ni emaw, inkilah a awm a ni emaw, maw? I thingkungah thlai rahah a eng a nih chuan a eng a ni a ni. Engmah a danglam lo a ni. Chutiah ang deuh chuan hei hi a hring a ni a, hei a phek thauhin a hring kan hmang a, a hring kha A sirah khan a mumin a hring a awm a ni. Kha kha a mum a ni emaw? Ih. A green kha chu a green khawi hmunah pawh bazar ah chawhmeh an zawrh kha a lo phek deuh a nih pawn, a lo mum deuh a nih pawn a green chu a green a ni. An khawi anga a green an hmu anga an hria ang. Tin red a nih pawn hei One two three ang in ti hian kan kalpui thei nghal bawk a, one red kan hmang a, a red kha ti hian ka bel mai mai a ni, i thil harsa vak a ni lo maw ti hian in an hriat thiam nan a red kha a phek in kan bel a, a mum in kan bel a, a hmul bawk a, ti khan a red a nih na kha a bo reng reng lo a, ti khan in i colours zirtir kha a nuam em em a ni, i naupang chu enge i kawr rawng ti ila a red a sen an ti deuh vek thin a ni, a tet lai chuan mahse ti khan an hmu a, an thlawih khan enge red, enge green, enge blue maw an tan khanin a lo awlsam em em tawh a ni. Chutah chuan colours kha an lo hre hrang tawh a, naupang khanin an va hmu a, an hriat hran leh hriat hran loh tak tak kha kan hre lo fo thin a ni, chumi atan chuan hei hi kan siam leh chhin a ti han Colour paper ho te kha ti hian an ka bel a, clip kan siam a, thingin hei thing lo pawh kha ready made lei tur mawi tak tak a awmin ka ring a, ih mahse angin tun tumah chuan chu chu ih kan hmang lo a, kan sawi ang khan no cost low cost kha kan thawpui em em a ni tih kha hria ila, a white zawnah khan han chep bet tehle kan tia anga a white ah an chep bet mai dawn a ni. Chuan a red zawnah tunah kan tih chuan a red ah khan kan chep bet ang a, chuan tiang zel khan hetah a black a aw kan tih pawn a black ah a blue, green te khan colour kha an mahni khan an thliar hrang thei dawn a ni awlsam takin ih eng nge hei eng colour nge hei eng colour nge tih ngawt ai chuan an va khawih a, an va tih a, an va tel ve khan an tan khan a lo chiang leh zual dawn a ni an colour te kha. Hetah hianin heng hi la hlum maw la, la hlum tih chhiat nge tih cheh nawia peh buk a siam mai a ni a, chuan thenkhatah chuan mi hei beach ang chi te an hmang a, hnam enge mi hausa zawk te leh remchang zawk nei te chuan an hmang a ni. Nichina helaia kan hman ang khan tho khan hmulh kan hman ang khanin hmulh aiah khan kan hmang thei a ni. Hei hi a har eh a to a to lo va, kawrlum hlui emaw eng emaw hlui ami colours hrang hrang te kha kan la khawmin kan collect thei a ni. Zirtirtu khan tin nu leh pa ten kan lo hmang duh anih pawhin hei hi kan hmang thei a ni. Thenkhat chuanin tihian an han cheh tir a, tunah yellow saw hei yellow kha kan lo hre tawh ta nizinah colours kan zir ta, Yellow e, yellow saw one a awm a, one dah rawh le, kan dah tir thin a ni. Tikhan naupang chuan one, two, three a zir pah a, colours a zir pah bawk a, a ngaihtuahna a hmang bawk a ni. Chumi piah lamah chuan keimah chuanin Bika chuan hemi thil hman tir ai chuan anmahni kut ngei khan feel se a, pink-ah chuan true a nia, pink pahnih kan dah ang. tikhan naupang khan colour hrang hrang an hmuh hian anmahniah hian danglamna a siam thin a, phurna a siam thin a, vawiinah pawh hian chuvang chuan heng colour chaw hi ka rawn thlang a, ka colour thlan te hi hrang hrang a ni lem lo a, primary colour ang a awlsam thei ang ber, a simple thei ang ber kha kan thlang a, an lo pawl sang tawh a, an lo hre tawh a nih chuan kha kha tlemin a dan kan dang ve leh thei a, hei heta panga kan hman hi helamah pawh hian tihian chi hrang hrang tih a ai tam zawk kan hmang thei a ni. Chi hrang hrangin naupang a zirin a tam leh a tlem kha kan dah chhoh belh hlek hlek tura kan ngai a ni. Umm, hei hi kan ti leh chin ang. One, two, three zirna naupang te mai kha school a lo kal tan ta a, a teacher khanin hei hi one a ni a, Chu chu heti za hi a ni, a ti ang. Mahse, kha kha naupangah khan a lo chiang reng reng lo mai a. Puitlingah pawh a hre tawhin a awlsam te min hrilh hianin a chiang a maw kan tih hi a chiang lo fo thin a. Naupang leh zual tan phei chuan a chiang lo a ni. Chuvang chuan hetiang hianin kan en chhin tir thei a ni awlsam takin. Uan chu hetiang hi a ni. Uan zat chu hei hi a ni. Uanah chuan hei hi a awm. True. Ṭu chu a ziah dan hetiang hi a ni a, a lan dan hi i ṭu chu hei pahnih tih hian a awm a ni. Hei hi, hemi pahnih awm ṭu awm hi a ziah dan chu hei hi a ni kan ti dawn a ni. Three, three chu hei ṭu ai khanin pakhatin a rawn tam belh leh ta a, pathum a ni a, Mizo ṭawngin, Sap ṭawngin three, English-in three a ni a, hei hi a ziah dan a ni, three a ni. Phawrah chuan khuai te hei an thlawk neuh neuh a, hemi zat hi khuai awm zat hi phawr a ni. Chu chu a ziah dan chu hetiang hi a ni a, phawr tiin kan sawi anga khatiang kha four awm dan a ni a. Five chu hei ti hian milem te tak te te kha ih Five kha a awm neuh neuh a, panga a awm a, hei hi five a ni a, hemi zat hi sawina hi five a ni a, a ziah dan chu hei hi kan ti dawn a ni. Tin, hetah pawh paruk six kan zir leh dawn a, hemi paruk hi kan khawih tir ang a, hemi zat hi Sikhs a ni, paruk a ni, a ziah dan chu hetiang hi a ni. Hemi zat a awm chuan Sikhs tihna a ni a, paruk tihna a ni. Tikhan kan hrilh chho zel anga hei anmahni tui zawng tak tur ice cream lem te, hei aimawi lem thil dang tam tak kha kan hmang thei dawn a ni. Tichuan heng hi thil siam harsa lo a ni a, chung zawng zawng chu an lo hre vawi khat i hrilhna khan an hre mai dawn lo a ni. Chu chu a vawna vawna a hriat a an hriat hma khan an chian ve kha a ngai a, hetah hianin one a awm a, one ang chiah hi hetah hian flat scratch hi ka siam a hei ti hian hetah hian zawng rawh le kan ti ang a ti hian one ang chiah kha hei hi aw an rawn la chhuak ang chuan a chungah an dah ang a one chu hei hi a ni an hre chiang em em tawh mai dawn a ni naupang tan khan a nuam tawh lutuk a ni true true chu hei Ti hian an dah ve leh thung dawn a ni. Tikhanin i tikhan pattern an zir pah a, anmahni ah khan tin one two three kha nuam ti deuhin an lo zir bawk ta ni. Pangpar hlir heti za hi a awm a han khawih teh, han chhiar teh kan tia ang a, one two three kha ten a lo ni ta. Ten a ang chiah kha kan zawn tir ang a, tikhan thil rem in ang an zir ang a, tin one two three kha an zir pah bawk dawn a ni. An tang khanin a nuam em em dawn kan tih tawh kha, naupang hi rin aiin an tap belh an chu ti kan tih lai hianin nuam an ti thei a, a hmuna an awm hian an thla a muang thei a, an thla a muan kha kan tih hmasak ber tur a ni tih kha hria ila chuanin Kan zirtir tur pakhat chu an rawn kal hian pheikhawk pawh a letlingin an bun fo thin a ni. Left leh right an hre hrang lo thin a ni. Hei kha i left, hei kha i left, hei i right tih ringawt kha a ni lo a, ding vei kha enge tih kha an hriat a ngai a. Naupang khanin chumi atan chuan hei tiangte. One two three zir pah si in right ah chuan ti hian kan kut kan nem a kan kut zungpui helam a awmna kha right a ni chuan left atangin kan chen ang hei ti hian one kan bel ang two bel leh rawh three maw ti khan kan en a kan an kut ti hian an en a helam pang kha left a ni maw an kut zungpui one one awmna kha left a ni Khan an mahni lamah khan mahni lamah khan kut kha ti hian dah tir ila an hmai hawi khan khatia ang deuha siam kha ni a hei one two three hian left atangin a in tan a an hmai lam an hawi in two three four five left leh right an zir rual khanin tih one two three an zir tel bawk a, hei hi thil tangkai zirna bai bakah nakinah an nunah i thil hawi zawng dik hriat hi direction kan zirtir a, kha kha a pawimawh em em a ni, hawi zawng dik kha an hria a, an hre ngei ngei tur a ni. Chuan khatianga tih neuh neuh te kha a lo harsa thei a, kan hmu mai lo thei a hmun thenkhatah chuan ti hian Ti hian a print thei a, tikhanin kan entir ang a, umm ti hian kut lem kha kan print tir a, an kut kan print a, an kut leh tiah lek lek khanin ih kan zul ang a, kan siam thei a ni, print te pawh kha a lo rem chang lo thei, paper ah an kut kha kan nem tir ang a, ti hianin ti hian kan nem tir ang a, maw? Tia an zu nem khan, a left lampang kha a left kan dah ang, a right lamah a right kan dah ang. Hete i dah a, he he lampang hawi zawk kha left a ni a, hemi i kut zungpuiinah hawi zawk kha right a ni tiin colour hi hei aia lar te pawh hmang ta ila thenkhatah chuan a nuam mahna hmuh pawh. Tin, chu chu an lo hriathrân tawh hnuah chuan tihian chi hrang hrang a hming pe si lo khan kan ziak ang a, Chuan, A khawi zawk nge i lef, engtin nge i hriat ang? kan tih ang, kan zawt dawn a ni. Chuan an kut an nem ang a, anmahni khan an lo hre chiang chho telh telh ang a, an hriatna kha muangchangin a nghet telh telh ang a, an left leh right kha i hetia zut nem zut zut lo khan tuna i hriat ang, ka hriat ang khanin awlsam deuhin an lo sawi ve thei dawn a ni naupang khanin. Chu chu an step pawimawh tak niin ka hria. Tun tuma i teaching learning materials chungchanga pre primary school atana kan entir theih leh kan inhrilh hriat theih chu ni se ka lawm e.